Язмыш, сиңа һич тә үпкәләмим. Жәлләп нитеп мине тормадың. Яп яшь чакта әллә чыныксын дип, ташкын белән мине чорнадың. Йөзеп чыкса, ярга яшәр дидең. Чыга алмаса үзенә үпкәләр. Йөзеп чыктым. Ярга аңсыз аудым. Әй, яшисе килде шул кадәр. Без язмышлар ярында очраштык. Хәерле кичләр булсын. Сезнең белән мин Лилия Закирова. Әлеге тапшыруга тыңлаучылар я үзләренең, я инде якыннарының тормышларында булган вакыйгалар турында язалар. Алар хатлар аша зур ихласлык белән күңелләрен бушаталар. Моңа кадәр бер кемгә дә әйтә алмаган серләрен безнең белән уртаклашалар. Кирәк чиракта бу сер гомерлек сер булып бездә кала. Ә аның яраган кадәр өлешен без ихрга бирәбез. Шуңа күрә Аноним рәвештә дә хатлар кабул ителә һәм тапшыруда исемнәр үзгәртелеп бирелә. Бүгенге хат күп кенә хатын-кызларның күңел кичерешләре белән тәңгәл килер дип уйлыйм. Чөнки адәм баласы югарыдан мәхәббәт дигән олы хис белән бүләкләнгән. Ә ул синең яшеңне карап тормый. Ишек шакый да үз агымы белән салмак кына аккан тормышыңның елгаларын теләсә кайсы якка борып җибәрергә дә сәләтле. Әйдәгез, ачык килгән катны. Тапшырылмаган хатлар. Хәерле кич, хөрмәтле Күңел радиосын тыңлаучылар. Күңел радиосы минем аерылгысыз дустым. Һәр тапшыруны, һәр җырны йотлыгып тыңлыйм. Язмышлар ярында тапшыруын бигрәк тә. Шактый гына гыйбрәтле язмыш иясе булган бер танышым турында бүген сезгә дә язырга булдым. Һәм мин бу язманы җаннар назга сусаганда яки инде бер айлык бәхет бәясе дип атадым. Алар мәчеттән ерак түгел генә очраштылар. Февраль аеның башы иде бу. Нәзиләнең йомыш белән барган җиреннән кайтып килеше, ә Хәлилнең исә мәчеттән өйлә намазыннан чыгып, әйләнеп кайтырга Һава суларга дип исәпләп, югарыга таба менеп килүе, ягъни Нәзилә ханымның каршысына таба атлавы. Алар күптәнге танышлар. Әмма очрашмаганнарына шактый гомер узган. Нәзилә бу иратны инде күп еллар элек беренче күрүдән үк ошатып, сурәтен күңеленә, хәтер сандыгының иң төбенә салып куйган кеше итеп кабул иткәнгә, каршысына елмаеп килүчене кочаклап алырдай булды. Әмма үзен бик тиз генә кулга алды. Ул аның белән елмаеп, чын күңеленнән сөенеп исәнләште. Инде олыгаеп баручы ирнең дә йөзендә елмаю балкый. Әйтерсең, ике бит очына кояш кунган. Күк йөзедәй саф, чиста, нурлы, ягымлы зәңгәр күзләре Нәзиләне назлап, иркәләп, аңа тутырып багалар иде. Гомумән, ханым бу ирнең ачулы, җитди кыяфәттә булганын хәтерләми дә. Хәер, бер шәһәрдә яшәп, ничә тапкыр гына очраштым икән соң алар? Күп дигәндә, 4-5 тапкырдыр. Менә монысы. Бүген юлларның кесешүе бу ике назга, җылыга сусаган җанның язмышлары беразга гына булса да бер-берсенә бәйләнәчәген әлегә берсе дә аңламый иде. Ә бит аларның шәһәрен зур авылга тиңлиләр. Һәр кеше уч төбендәге кебек бирде. Ничек шулай сирәк очрашканнардыр алар? Нәзиләгә аңлашылмый. Ханым үз хәлләрен сөйләде. Аныкын да сораштырды. Ир кеше үзенең ялгыз яшәвен, әнисенең узган җәйдә гүр иясе булуын сөйләде. Нәзилә читенсенеп кенә сорап куйды. Хатының белән аерылышуның

Ерак авызлы, йомшак, ягымлы тавышлы ир әле шактый вакыт сөйләшеп тордылар. Нәзилә аның күзләренең сагыш моң белән өртелгән булуына игътибар итте. Танышы балаларының аталарын белә икән. Сөйләшкәч, сөйләшкәч инде тәмам эчем бушатым дип микән, ханым аңа үзенең ире булып исәпләнүче, гомерлек чире булган бәндәнең гомер буе эчкәнен, соңгы ел ярым вакыт эчендә бөтенләй дә уйнамыйча, бер кайда да эшләмичә, яшәгәнен сөйләп бирде. Ә соңыннан үкенеп тә куйды. Бәлки, бу кадәр кирәк булмагандыр. Әйе. Нәзилә инде 30 елдан артык шайтан суын бөтен нәрсәдән артык өстен күргән бәндә белән бер түбән астында яшәргә мәҗбүр. Сабыр итеп, санлап гомер иттем дип, курыкмыйча, ялганламыйча әйтә ул. Балалар атасы итеп карады ул аңа. Газап михнәтләрдән тәмам арган, гаҗиз булган чакларда хатын еш кына, "Эх, эчкән чисмәгчә кеше белән йөрсә икән бу" дип куя иде. Яшьлегендә кемнедер өзелеп, янып, көеп, шашып, үлә бетә яратканы булмады аның. Егетләре булмады түгел булды. Хәтта аның өчен сугышып йөрүчеләр дә бар иде. Кыеп куйган гүзәлләрдән булмаса да, гел төшеп калганнардан да түгел бит ул. Булачак ире балаларының атасы белән ничек очрашканы, танышканы бүгенгедәй хәтерендә саклана аның. Гармунда уйнаган өчен күңеленә хуш килгәндер кызның. Алар юктан гына очраша башлады. Һәм менә җәй көне Алабуганың бер уку йортына укырга керде кыз. Инде менә бер ел артта да калган. Җәйге каникулда авылга кайтты. Бүгенгедәй хәтерендә клубта хинд киносы бара. Ә залда энә төшәрлек тә урын юк. Шул вакыт Нәзиләне чакырып чыгардылар. Анда машина тора. Кыз анда утыручыларын танымады. Ә янәшәсендә кем дисезме? Инде онытылып бара торган Әлеге гармунчы егет. Каян гына килеп чыкты икән соң ул монда? Җир астыннан пәйда булды диярсең. Кыз аны моңа аңышканда инде соң иде. Аны урлап алып киттеләр. Төнне йокламыйча уяу чыкты ул. Шулай итеп үзен үзе саклады. Иртән егетнең әти-әнисе никах хакшына әзерләнә башладылар. Мулла килде. никах укылды. Иртән исә шулай ук булачак иренә армиягә китәргә повестка да килеп төште. Әй, кызның сөенүләре шунда. Әйтергә кирәк, ул яшь чакларда машиналар бик сирәк йөри иде. Авылдан район үзәгенә кадәр барып җитү үзе бер баш бәләсе кебек. Ничек кирәк алай килеп җиттеләр алар. Егет военкомат автобусына утырып Казанга китеп барса, кыз исә тынычланып, сөенеп, автостанциядән авылына кайтырга кузгалды. Ләкин бер генә дә ким җире булмаса да, халык каршысында ул кияүгә чыгып алган кыз бит инде. Ә кемгә хаҗәте бар соң аның хәзер дип уйлады ул вакытта. Менә шулай язмышы булгандыр. Вакыт үтте. Армиядә 2 ел хезмәт итеп, кайтып та җитте кияү егете. Кыз инде укуын бетереп, эшли башлаган иде. Июнь аенда алар өйләнештеләр. Һәм район үзәгендә төпләнеп, эшкә урнашып, яши башладылар. Нәзилә өч бала табып үстерергә хыялланды. Аяк акыллы, сәламәт яшәү рәвеше алып барган ирдән бәлки әле бишне дә табар иде. Ә бу чиракта өчесе дә бик җиткән. Таман гына. Ике малай, ә өченчегә кыз бала туды. Нинди шатлык. Әмма тагын шифаханәдән чыгуга шул ук эчкечелек, сүгенү, вату, җимерү белән очрашту. Гомумән, балалар кечкенә чакта өйләрендә бик сирәк куна алдылар алар. Җәй көнендә бер хәл әле, теләсә кайда кунып була, ә менә кышын яман. Көн саен кешегә кереп булмый. Урамда да йөреп булмый. Сабиларны җитәкләп, таш тарайларда да кунды ул. Өйгә кереп булмый, чөнки әтиләре ишекне һәрвакыт бикләп йоклый. Менә шулай итеп үстерде балаларын. Еллар буе бер өзлексез эчеп эшкә чыкмаган вакытларда булды Ирдигәннең. Азык-төлекне, иң кирәкле әйберләрне хәтта Балаларның кием солымнарына кадәр хәмергә алмаштыра иде ул. Ана кеше эшләмичә тормады. Шуңа әллә ни мөхтаҗлык кичереп үсмәде балалары. Менә шушы рәвешле көн итә итә яшь гомерләр узып та киткән. Нинди ярату, нинди сөю һәм назлар булсын инде анда. Күрәсең, бу изге хисләр бөтенләй хисләргә бөтенләй дә урын калмагандыр вакыты да мөмкинлеге дә булмагандыр аның бүгенгедәй хәтерендә эш буенча аны бер оешмага җибәрделәр барды күрде сөйләште кыскасы кирәкле башкарып кайтырга чыкты нәкъ шунда күрде дә инде ул әлеге чибәр төз буйсылы ир егетне. Ул чакта да елмаеп кына тора иде ул. Нәзилә дә яшь, кеше күзе төшмәслек түгел. Шул кешенең сурәтен хәтеренә күңеленә салып куйды ул. Озак еллар буена җанын җылтып, яктыртып торды бу сурәт. Ул аны башка беркайчан да онытмады. Тик очрашуда эзләмәде. Ә бары тик еллар буе күрмәде. Аның янәшәдә генә гаиләсе белән яшәгәнен белеп гомер итте. Беренче күрүеннән соң 20 ел гомер узып та киткән икән шул. Я Раббым, чәчләр агарган, гәүдә ябыккан, кирәеп калган. Нәзилә дә өлкәнәеп бара шул инде. Тик егет кешебез яшь вакыттагыча матурлыгын, битендәге елмаюын җуймаган. Ир телефон номерын сорады. Һәм бер атнадан соң шалтыратты да ул Нәзиләгә. Ой буе диярлек көн саен телефоннан сөйләшеп, хәл белешеп тордылар. Ә бер көнне мин сине килеп алам, Син очрашырга әзерме дип сорады ул. Ә ханым үз чиратында син барсын да әйбәтләп уйладыңмы соң диде. Уйламыйча башламыйлар, башлагач ташламыйлар дигән җавапны ишетте ханым. Беренче очрашуда ир аңа син мине я бәхетле, я калган гомеремдә бәхетсез итәчәксең дигән сүзләрне әйтте. Җаны, күңеле бөтен барлыгы назга, җылыга сусаган, гомерендә пычрак сүздән башканы ишетмәгән, бәхет дигән нәрсәне бөтенләй дә күзалламаган, аңламаган, белмәгән, ишетмәгән, тоймаган, әмма инде кызганычка каршы өлкәнәеп баручы хатынга әйтерсең лә канатлар үсте. Яшьлеге кире кайтты. Бер айда тугыз тапкыр очрашталар. Ә хәтердә һәр минуты, һәр секунды бу очрашуларның. Кара каршы утырып, күңел дитеп чәй ишеләр дисеңме? Бергәләп токмачлы аш пешерүләр, пилмән ясаулар дисеңме? Һәм ул җырлаган җырлар. Аның тавышының матурлыгы, йомшаклыгы бәгырьләрне төп ала торган шул. Гомер буе Үлгәнче тыңлар иде ул аның җырлаганын. Хәзергә мөмкин булмаса да киләчәктә барыбер бергә булырбыз дип үзенең эченнән уйлап куйды ханым. Ә менә май аенда май аенда тәмам бар да үзгәрде һәм тәмам бар да беткәнен аңлады Нәзилә. Язмагандыр. Ул җаныннан артык яраткан кеше соннан кинәт кенә баш тартты. Акыл бер төрле әйтә дә бит ул. Йөрәккә генә әмер биреп булмый. Хатлар язып юанырга гына калды аңа. Кагаз бите иң якын сердәшенә үрелде. Горур, түзем, сабыр булырга кирәклеген аңлый иде ул акылы белән. Тегәлегә үз-үзен берни дә эшләтә алмый. Яраткан кешесенең эшендә кизү торган көннәрен көтеп ала, аны күрергә дип Аның янына ашыга, хис югы аңа хатларын укытырга тырыша. Ә нигә шулай итәсең? Чөнки башкача берни дә аңлата алмый. Яратып бетермәдем бит әле мин сине туйганчы. Йөрәгемдәге җылы да, назлар да һаман шул килеш, хәтта артыграк та дип әйтергә тели иде аңа. Ләкин ишетергә генә теләүче булмады. Нәзилә үзен җан фәрмәнгә чабып барган чакта кинәт кенә туктарга мәҗбүр ителгән ат итеп хис итте. Син үзең гаепле барысына да. Бу яраткан кешесенең соңгы сүзләре булды. Нәзилә исә бүген дә аңламый үзенең гаебе нәрсәдә икәнлеген. Ярату гөнаһмы? Гаепме соң? Июнь башында араларны җайларга теләп ул аның янына кабаттан китте. Мин сиңа дошман түгел. Сиңа бөтен дөнья каршы чыкканда да мин син дип җан атачакмын. Осталар киссәләр дә сиңа каршы бармам, дип әйтергә тели иде аңа. Аңламады шул дип сөйли Нәзилә. Күпме дәвам иткән булыр иде икән шушылай? Кул кушырып төшенкелеккә бирелеп утырса. Мөгаен акылдан язган булыр иде. Азмы дөньяда көчле шушындый кичерешләрдән, тетрәнүләрдән соң юкка чыкканнар. Актык көчләрен, ихтыярларын җыеп, үз-үзен кулга ала алды ул. Дини гыйлеме булган элекеге танышын эзләп тапты. Шуның белән нуралаша башлады. Дини китаплар укый-укый, хәле бераз гына җиңеләйгәндәй булды. Аллаһы юлына басарга, дингә килергә моннан да, моннан 10 ел элек инде ул әзер иде. Әмма вакыты җитмәгәндер. Худайның сәгате сукмаган булгандыр күрәсең. Ә хәзер инде ихластан Хак Тәгаләгә йөзе белән борылырга карар кылды. Амин. Намазга да басты. Дәгалар да өйрәнә башлады. Барсына да Үз акылы белән барып җитте ул. Ә ярату, ярату дигән олы хис бер кая да китмәде. Ул аның йөрәгендә саклана. Җанын үлгәнче җылытып нурландырып торачак ул. Шушы яшемдә ярату хисен кичерүемә бер шатлансам, хатын-кыз бәхетенең нинди булуын күрүемә икенчедән куанам. Мин аның койрык өчен генә булса да күреп кала алдым. Бер айга гына булса да бәхетле иткән өчен мин Хәлилгә һич шиксез гомерлек рәхмәтлемен. Һәм мин бу хисне Ходайның сынавы итеп кабул иттем. Язмамның, хикәямнең ахырында радио тыңлаучыларга бер генә сорау бирәсем килә. Бармы? Бармы тагын Нәзилә кебек аныкына ошаган язмышлы ханымнар аның кебек хыялый рухлы өлкәнәй барган көннәрендә дә олы якты матур саф кырсыз хисләр кичерүчеләр алар ничек кабул итте икән бу хисне һәм ничек гомер итәләр гомер көзендә гашыйк булу оятмы әллә инде ходай бүләгеме Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хат авторы үзе үк сезгә сорау белән мөрәҗәгать итә. Инде сезнең тормыш тәҗрибәсеннән чыккан үз фикерләрегезне ишетәсебез килә. Сезгә гомер көзе мәхәббәте танышмы? Ул сезне бәхетле иттеме әллә киресенчәме? Сез аны ничек кабул иттегез? Сез аны оятка саныйсызмы әллә бүләккәме? Әлбәттә, инде без гомер көзе мәхәббәте хакында алдагы тапшыруларда сөйләшкәнебез бар. Э, психолог та аңлатма биргән иде. Бүген менә әлеге ханымга үз фикерләрегезне, үзегезнең тормыш тәҗрибәсеннән чыккан

Мин туймам сине назлап. Язмышлар. Нинди генә язмышлы кешеләр юк. Исемнәре телдән төшмәгән дисеңме? Күктә атылган йолдыз кебек ялтырап сүрелгәннәре дә. Дулкыннардай ярдан ярга бәргәләнеп тә сынмый, сыгылмый калганнары да. Ә сезне язмыш ничек сынады? Язмыш шаяртамы әллә без ялгышабызмы? Әлеге сорауларга җавапны Язмышлар ярында тапшыруында бергәләп эзләрбез. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз инде язмышлар ярында тапшыруына бүген килгән хат та укылды, бәян ителде һәм бу минутларда Күңел радиосын Нәзилә ханым да, Хәлил әфәнде дә ишетә. Алар тыңлыйлар дип ышанабыз. Һәм сездән менә шундый сорау белән сезгә шундый сорау белән мөрәҗәгать иттеләр. Э, гомумән, гомер көзе мәхәббәте сезгә танышмы? Бу хисләр белән ничек яшәргә? Бу оятмы, әллә инде киресенчә бүләкме? сез аны ничек кабул иттегез э, үзегезнең фикерләрегезне уртаклаша аласыз нәзилә ханымга әйтер сүзләрегез бардыр һәм хәлил әфәндегә дә 54-89-21 элемтәгә керүче бар. Хәер. Ага. Яңадан җыябыз. Хәерле кичләр булсын, исәнмесез? Хәерле кичләр, исәнмесез. Мин бу тапшыруны тоже бик яратып, сагынып көтеп алам. Тыңнап утырам, тыңнап ятам да. Әллә минем тормышымны кыйдан берәрсе карап торып шулай яздым икән дип уйлап, шулай. Шулаймы? Әйе. Димәк, сезгә таныш бу хисләр? Таныш. Ничек кабул иттегез? Була торган хәл. Бу бәхетле минутларны Кеше үз башыннан үткәрсә, үзе генә аңлый. Авыр вакытлары, җиңел вакытлары булганда, менә бу Нәзилә матурым бик авыр тормышны алып барган, ә бәхетле минутлары аның гомерлеккә үз хисендә, үз йөрәгенең түрендә кала. Бернинди дә үпкә, бернинди дә хыянәт юк аңарга. Бәхетле хатын ул. Шулай булырга кирәк. Ул бәхетле. Әйе. Ул кичергән бу вакытны. Ага. Кыска гына вакыт булса да җиткән дисезме? Әйе, әйе. Ул бәхетле минутлар үткән аның башына. Ул бәхетле булган. Мин үзем шушы хисләрне кичердем. Һәм дәвамы ничек булды сезнең хисләрегезнең? Ничек дип әйтәм, ул менә шуны әйтәм бит. Менә как будто мине кабатлап Күрсәттеләр, әйттеләр бит мин. Сезнең дә шулай кыска вакытлы булды? Әйе, әйе. Үкенечкә каршы, ул вафат булды. Иптәшем Үсән, Шир. Сез моны Ходайдан бүләк дип кабул иттегезме? Әйе, әйе, шулай. Рәхмәт. Рәхмәт шалтыратуыгызга. Менә шулай. Димәк, мондый язмышлылар берәү генә түгел. Егетләр сез дә шалтырата аласыз. Гомумән, гомер көзендә булган мәхәббәтне ничегрәк кабул итәргә дә э, башкалар аңлый микән соң аны? Сезгә нәрсәләрдә очрашырга туры килде? Алу исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кичләр булсын. Хатынның ире алкашка әйләнми. Ни хатын виноват монда. Шуныкып Булып күренә һәрвакыт. Ага, сездә шундый фикер әйбәт. Ярый, рәхмәт фикерегезгә. Бу безнең даими тыңлаучыбыз Җәлилдән булды әйбәт. Тагын шалтыраулар кабул итәбез. Алло, исәнмесез. Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне. Бөтен фикерләр дә кабул ителә бүген. Э, мин бүген э, шушы бик диккать белән тыңладым. Угу. Бик матур. Минем фикерем, бу бик бәхетле хатын. Әйе. Чөнки мәхәббәт ул э, теләсә кемгә бирелми, ул Алла тарафыннан бүләк. Ага. Аның ул тормышының авырлыгы, менә шундый тормышта яшәгәнлеге хакына Ходай Тәгалә аны олыгаймыш көнендә бүләкләгән. Менә мин үземнең бер шигыремне генә укыйм да, Тормыш йөген тартып хәлдән тайгач, инде каерылгач канатлар, алга таба инде бер адым да баралмаслык булгач аяклар, синең белән кабат очраштык без. Тик узышлый кердең яныма. Утырыйк берәйлә тып-тын гына, Шөкер итеп күрешү барына. Балкып торган яшьлек узган инде, Җителеген җуйган күзләрем, Әллә кайчан тузып юкка чыккан Син яраткан зәңгәр күлмәгем. Йөзләремдә инде җыерчыклар Яфракларга төшкән сырлар күк. Толымнарым күптән юкардылар, Чәчләремдә ап-ак юллар күп. Тып-тын калып менә утырабыз. Тик күңелдә генә ут ялкын. Кулларыңа кулым тиеп китте. Йә, Ходаем, син нинди якын. Ялгызлыкка инде күнгән идем, кирәк түгел иде беркем дә. Йөрәгемә тагын килеп кердең, утка атып мине бер көндә. Дөнья кинәт матурланып китте. Тик гомернең инде көзе мәле. Күңелемдә чәчәк бураннары тынганын көт. Тукта, китмә әле. Аякларым бүген җиргә тими, Очып йөрим хыял күгендә. Көтмәгәндә генә килеп кереп, Җәй калдырып киттең күңелдә. Рәхмәт сиңа. Әллә үзегезнең шигъри юллармы? Әйе, мин Зөләйха апа. Зөләйха апа, искиткеч булган бит бу. Сезгә танышмы менә бу Гомер көзе мәхәббәте? Алайса, Бик таныш. Мхм. Сез ничек кабул иттегез дә, ничек булды моның дәвамы? Һәм Нәзилә ханымга нишләргә? Ул бәргәләнә. Моның Нәзилә ханымга Мәртебә ханыма менә шушы, ул инде хәзер догага килгән, Аллаһка башын игән. Менә шушы яктылык, яхшылык, менә шушы бүләк аны шушы дингә китереп керткән. Ул инде хәзер терәкле, ныклы, иманлы. Ә Хәлил абыйга нәрсә әйтерсез? Ни өчендер баш тарткан бит ул менә. Хәлил име, Хәлил ул аз гына ялгышкан. Чөнки инде аның беркайчан да бәхетле буласы эше юк. Угу, ялгышкан дисез, әй бит? Ялгышкан. Чөнки аның менә шушындый аның да аңа да бүләк бит бу. Аллаһының бүләге бу. Ул бүләкне аңнап бетермәгән. Угу. Ташлаган ул аны җиргә, тузанга ташлаган. Һәм аңа Аллаһының рәхмәте яумый инде бу хәлдән соң. Ул ялгызлык белән газапланачак. Менә шундый диагноз куйды хатын-кызлар. Рәхмәт. Рәхмәт фикерегезгә. Иштерләр әлеге хат авторлары. Һәм инде Алла бирсә, кем белә, язмышларын әле бәлки бергә дә бәйләрләр әйбит. Безгә аннары соң э, шундый хатлар да килер. Шанып калабыз шуңа, шылтыратучы бар, хәерле кич. Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезнең фикерне. Нәзирә ханымга алтыннан куярдай булса, һәйкәл куяр идем. Әйе. Тормышында да сабыр иткән ул. Бу ир белән очрашып та, шуннан соң үзенә көч таба алган. Угу. Шул хәтле мин анага менә үзем сөйләгәндә дә тәннәрем әйләнеште. Нык сабыр, нык көчле ихтиярле сабыр хатын булганын. Ә, ничек яшәргә аңа алга таба? Ничек уйлыйсыз? Нишләргә? Ә, хаман да Хәлил абыйдан көтәргәме нәрсәдер, әллә инде? Юк, көтәргә кирәк түгел. Көтәргә кирәк түгел дисез. Юк. Үзенең күңелендәге хисләре белән генә яшәсен һәм догага ул инде Аллаһка ышанган, шул юл белән барсын, ул юлны ташламасын. Угу. Шулай дим, исәнлек телим. Менә шундый матур теләкләр Нәзилә ханым сезнең хөрмәткә яңгырады. Хисләрегезнең кадерен белеп, хатын-кыз горурлыгын саклап яшәргә чакыралар сезне. Радио тыңлаучыларыбыз э, тагын шылтырау кабул итәрбез һәм йомгакларбыз да инде. Алло, исәннәрмесез? Э, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр булсын. Нәсимә апа 17 нче бистәдән. Әйе, Нәсимә ханым. Мин менә бу ханым турында инде әйтмим, әлбәттә, ул түзеп яшәгән, авыр булган аңа мәхәббәтнең хисен әз булса да татыган. Менә мин ирләр турында әйтер идем. Кызганычка каршы, менә бу Хәлил әфәнде бу хаттан күренгәнчә аңлатмаган сәбәбен. Менә шушындый ирләрнең күбесе яшь вакытта да, егетләр дә кызлар белән йөргәндә аерылган да, хәтта менә өлкән вакыты да ничектер аңлатмыйча куркаграк хәлдә, куркак булып китәләр. Бу ханым сәбәбен аңласа, бәлки, аңа алай ук авыр булмас иде. Ә ул сәбәбен аңламыйча, өстәмә тагын бер утта яну, бер дә рәхәт түгел, әлбәттә. Һәм бу ирне бизәми. Шулай дип уйлыйм. Ул хәзер бу минутларда безне тыңлый. Нәсим апа, нәрсә диярсез Хәлил абыйга? Э, менә ул ханым белә күреп аңлашсын иде ул. Аңлашсын иде, сәбәбен әйтсен иде. Бәлки аның күңеле бизгәндер, бәлки ул әле бит кешене ерактан күргәндә менә ничектер бер төрле уйлыйсың. Якынайгач, бәлки ул уйлаган ханым булып чыкмагандыр ул. Алай булу да мөмкин бит. Әйе, әйе. Шуңа күрә әз генә булса да ул сәбәбен аңлатса, икесенә дә җиңелрәк булыр иде дип уйлыйм мин. Угу, һәрберсе үз урынында булсын. Булмасыннар иде. Ир егетлеген күрсәтсен иде, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Менә шулай. Хатын-кыз хатын-кыз булып калсын, ир-ат үз урынында калсын дигән фикерләр яңгырады безнең тыңлаучыларыбыздан. Рәхмәт фикерләрегез өчен. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, э, язмышлар ярында тапшыруы. Атнага бер тапкыр эфирга чыга. Тапшыру турдан туры эфирда барганлыктан төгәл генә билгеләнгән көне юк. Шуңа күрә эфирдан безнең ал хәбәрне тыңлап барыгыз. 3 көн алдан бу хакта хәбәр ителә башлый, ә инде вакыт үзгәрешсез 22 сәгать 15 минутта кала. Тапшыруны кабаттан тыңлап карау Күңел радио.ру сайтында мөмкин. Сездән яңа хәбәрләр, яңадан яңа хатлар көтәбез. Ә бүгенге теманы Әхсән баянның сүзләре белән йомгаклыйсы килә.